ri khou ela tshipiḓa tsha misasa mara ro dzula kha misasa ye ra fhaṱeliwa yone ngauri ndi amba fhungo ḽa uri ndi khou funa amba nga thumba tharu thumba ya u thoma kana musasa wa u thoma ndi u ḽa musasa mara wa mudzimu a vhudza na vhasedzi vha no bviwa egipita musi vha sogani uri hezwi vha tshi ḓo swika ne jehova a ḓo amba uri kha vha dzule hezwi vha tshi dzula hu ḓo itiwa dzi thumba phanḓa ha mudzimu wa re ṱaḓulu vha wela hone u vhuya swika jehova a tshi ḓo amba uri kha u ṱuwiwe ha kona u ṱuwiwa ya vha thumba ya u thoma phanḓa ha mudzimu ye jehova itela vhathu musi vha sogani haleluya mulalo kha vhana vhathu mulalo zwino i thasi wa kha vhala vhanna zwa wana ndeme ya uri ri tea dovha ra kuvhangana ra elelwa zwino thasi wa itiwa mafhungo dza uri vhuṱambo ha misasa vhu tshi itiwa vhu itiwa nga vhathu vha dzulaho misasani vhane vha ḓivha vhuṱungu ha misasani na vhuṱungu ha thumbani haleluya mulala kovhana vhathu zwino vese yari hu ṱokiwa maṱari zwi ḓo itiwa nga muṅwe hezwo munyani wa mudzimu zwi fariwa mara i simbolo ya uri jehova o vhuya ita tsha uri ri tshi khou bva egipita ra dzula sogani miṅwaha ya 40 ri tshi khou shengela zwinzhi mara ri tshi khou dzulwa kha thumba kha nnḓu dza mini dza tshifhinganyana haleluya ngauri hafha thumba ndi mbi ya mini ya tshifhinganyana that's why na hei thendo yo misiwaho hafha muyani wa mudzimu ndi mbi ya tshifhinganyana ya sumba tshiri ri tshi fhedza hafhanoni nga madekwana a mbahumbe ho no ḽiwa na zwiṅwe ri ḓo i vhuisa ngauri ndi mbi ya mini ya tshifhinganyana haleluya muna kha vhathu vhoṱhe zwino zwo itiwa zwavhuḓi muya wa mudzimu wa sali ya wo ni funza zwavhuḓi uri kha ri dzule denndeni sa zwine maṅwalo a ita mini a amba zwone mulalo mwe kha vhathu vhoṱhe tshotsotsa wa isiraele thunghani phanḓa mudzimu ra miṅwaha minzhi ni fhungo ḽa uri hu na zwa mudzimu avho amba zwone ho vha ho lindeliwa mara uri zwa mudzimu ri zwi ḓo vha hone zwi vhe hone zwa kombetshedza uri ngauri zwa mudzimu wa amba phanḓa mudzimu a reṱaṱulu zwo vha sathu vha hone hu tea u ṱhulwa thunghani u vhuya zwiṅwe zwa permanent zwi tshi tamini zwi tshi vha hone haleluya ri khou pfana tsiri ho itiwa zwa temporala ho lindeliwa zwa mini zwa permanent zwe mudzimu avha o fhulufhedzisa zwone zwino ari vhathu kha vha dzule dzithumbani ngori havhala vhanna vha vha kha lwendo ra u pfa hone vha khou bva hone na uyo ane vha khou ya khaye vha khou ya hone mudzimu avha mbo ri ḓo ita mini u ḓa vha swikisa hone haleluya mulalo ndi kwamba nga thumba ya mini ya u ranga ya mudzimu wa vhuṱhamusisi uri hezwo dzuliwa sogani hapfu kha itiwe mini kha itiwe thumba dzine vha ḓo dzula hone kha tshiṱitshi tshiwala tshikwela tsha vhala vhanna vha dzula vha tshine zwi vho swika wela zaro phanḓa mudzimu musi tsho fo amba uri zwino kha ri ya weli hanefho ho vha tshi itiwa mini hu tshi fhaṱiwa musasa u vhuya ha dzuliwa hanefho swika jehova tshi ri mini zwino fhirani haleluya ho dzuliwa gai musaswale haya mafhungo a ndi khou funa uri haya mafhungo vhathu vhoṱhe a vha funzi ndo vhuya nda amba uri a ri kone u sa khou kuvhangana ra amba nga musasa wa tshifanyiso u sa vhe tshithu kha riṋe haleluya hezwo ndi problem eh. a ri kone u amba nga musasa and then une kha riṋe ro kuvhangana wo zwino wa si kemini wa si ambe tshithu haleluya mulako vhathu vhoṱhe a vha vhale vhuponi ya eight ri ṱavhanye kha thirteen nga tshipiḓa ya ri vese mm. nga ḓuvha ḽa vhuvhili hezwi vha tshi vhona vhathu vha eḓelisa hezwi ndi mafhungo a uri hezwi vha tshi fora nga khofhe vha kha zwa tempurahavele zwi a neta dende ya ḓamu ya iya ita mini iya ita i tshi fhufha ḓaso vho kotama zwino ngauri vho dzula musasa na thumbani a i ngo khwaṱho ya kule haleluya mulalo ni vhuṱanzi hezwi zwine la ku amba zwone hafho khavha nga ḓuvha ḽa vhuvhili mm. vho kuvhangana vhahulwane vha lushaka lwoṱhe mm. na vho tshifhe hezwi ho no vhuiwa vhuthogwani phanḓa mudzimu wa reṱaṱuni musi jehova no vhuyedzedza vhathu vhawe endeni muḓini wa jerusalema hu tshi vho itwa mafhungo a uri hu fhaṱulwe muḓi na mbondo dzawo endeni vho lazaro muyani mukhathi wa mudzimu havhala vhanna vha ḓa na luṅwalo kana bugu ya mulayo vha i ṋea mufunzi hezra ngauri hangea vha khou dzula hone kha ine ya sango ḽa vhupuli vha vha sina tshifhinga tsha u vhala mulayo vha vha gai vha vha vhupulini hange haleluya zwino vho no vhuyela kha ḽia shango ḽe mudzimu enḓeni havho vha he vhathu bvuwa vha hone vha ḓala bugu vha i ṋea mufunzi uri ende ri khou funa uri ri vhalele phanḓa mudzimu wa re ṱaṱulo zwi re mulayoni hezwi vhone vhala zwi re mulayoni ha wani wa ḽiṅwe fhungo ḽa uri mudzimu vhuya amba maṅwe mafhungo a tsha nga fhungo ḽa mini ḽa thuma kha vhana nga ḓuvha ḽa vhuvhili ho dzula vhanna muyani mukhetha wa mudzimu na vhahulwane malembeni vha ḓithula iḓi dzoṱhe kha vhana
vha ḓa ezera mufunzi wa maṅwalo mm. uri vha funzwe zwine mulayo wa amba mm. vha wana mulayoni ndi vhathu vha re na ḓora ḽa ita zwine mudzimu a funa zwone vha wana mulayoni ho ṅwaliwa mm. zwe ho fala ya nga musho hu tshi vhaliwa mulayoni ho no ṅwaliwa zwa mudzimu wa laya kale
a ri nga vhuṱambo ha ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili vhaisraele vha dzule dzithumbani dza mishasha nga dzi- nga ṅwedzi wa vhusevene vhaisraele vha dzula kha dzitumba dza mishka kha dzinḓu dza mishasha nga ṅwedzi ya vhanaba kha vesi 1 iri vho no vhuyela embere miḓini yavho ngauri vho vho to hafha vha vhono vha na miḓini vha dzula khayo muḓini hangei wa jerusalema ho vha hu na zwifhaṱo zwa permanent ndi zwa vesi yari and then hezwi vha tshi vhala vha pfa luṅwalo lu tshi ri vhaisraele vha dzula vhala kha mini kha nnḓu dzo fhaṱiwa nga mishasha heila bugu ya fhela zwavhuḓi i amba uri vha okay kha to vhala vha ri u pfa zwenezwo vha isa fhungo ḽa huwelelwa miḓini yoṱhe yavho na muḓini wa yerusalema ha pfi gonyani dzithavhani ni yo rema maṱari ya miṱwari ya mahayani na ya ḓaka na mu- na muthala na mutshevho na miri yoṱhe ya maṱari manzhi ine ya ḓo tou ita murunzi wavhuḓi hezwi vhathu vho dzula musasani wa hone ngori tshandeme musasani ndi uri hezwi hu na ḓuvha ḽi songo dzhena na mvula rali yane songo tou dzhenesa nga maanḓa ri fhaṱe thumba dza mishasha mm. ri tevhedze maṅwalo ho itwa zwine maṅwalo a amba zwone eh. vhathu vha mbobva vha vhuya na yeneyo maṱari mm. vha fhaṱa dzithumba kha ṱhanga mm. dza dzinnḓu dzavho vha khou zwifha veseri vha fhaṱa dzithumba kha mini kha ṱhanga dza dzinnḓu dzavho ndi uri dzinnḓu dzavho dza lovha hone mara hu khou itiwa zwine zwa pamula yone uri veseri kha u fhaṱiwe dzithumba hu dzuliwe dzithumba ni nga iṅwe nḓila kha u pfuwe dzinḓuni kha khamfati zoumu mm. kha vhali
ya ri vhaṱari vha fhaṱa dzithumba kha ṱhanga dza dzinnḓu dzavho na miṱani ya nnḓu ya mudzimu mm. na henefho mudavhini wa khoroni ya mm. maḓi mm. na mudavhini wa khoroni ya efuraimu tshivhidzo tshoṱhe na vhoṱhe vha bva vhuthubya vha fhaṱa dzenedzo thumba ngauri tshe yoshuwa murwa wa nunu zwa sa guma itiwa nga joshuwa a ita vhuṱambo ha u ralo na vhaisiraele a vho ngo tsha dovha itiwa vhuṅwe lamba wa dakalo fu mm. zwino ha fhedziwa maḓuvha a sa fele vhathu vha tshi khou takala vha bva kha dzinnḓu dzavho vho dzuliwa dzi thubani dza tshifhinganyana hu tshi khou elelwa zwo ita zwe mini zwe jehova ita mini a amba zwone zwino hala mafhungo ya mudzimu wa ita u tshi bvisiwa isiraele hu tshi khou iwa kanana a u vha dzudza thumbani phanḓa ha mudzimu wa re ṱaḓulu ṱaḓulu ngauri ho vha hu na fhungo ḽe ya vho amba murahu uri ndi ḓo ni ṋea sango ḽa vha ḽa fhiwe zwino vha tshi khou vhuyedzedziwa kha sango ḽe ḽine vha khou tea uri ḽi vhe inheritance yavho kana ifa ḽavho phanḓa ha mudzimu that's why mudzimu vha dzudza mara and then kha dzi thoma dza tshifhinganyana munyani mukhethe wa mudzimu hezwi vha to swika hangei he vha tshi khou ya hone ndi hone ha he vha ita mini he vha ita dzinnḓu dza permanent ngauri vha vha swika he vha tshi khou ya hone haleluya jehova a kona u amba no no vha hafha ni ite vhuṱambo vhukuni ya 23 ho no dzheniwa gai vhuaweloni gai kha sango ḽa kanana haleluya murao kha vhathu vhoṱhe hezwi a vhana vha tshi khou funza hafha ndo vhuya nda dalelwa nga ḽiṅwe fhungo uri ḽire buguni ya fuwa houḽa o ḽi amba uri endene vho khotsi avho vho funza fhungo ḽa vhuawelo munyani wa mudzimu wa reṱaḓulu vha si ḽi ṱanganedze ngauri kha vha ḽo ngo wana mini a ḽa ngo wana lutendo a vhuya a amba o halifha ene muṋe wa ḓitshaka uri a vha nga iti mini a vha nga dzheni kha vhuawelo havho zwino ha mafhungo na khakhathi ya ro kuvhanganisa zwezwo a ri si khou funziwa mafhungo a vhuawelo vhathu vho thetshelesa vhoṱhe a sa wana hu na lutendo nga ngomu khavho vha wala kha ene ḽa mbilu ya uri a vha nga iti mini a vha nga dzheni kha vhahulwane ngauri kha foo i amba fhungo ḽa uri arali tshi ambiwa fhungo ḽa vhuawelo hu kha ḓivha na vhuṅwe vhumini vhuawelo haleluya muno kha vhathu vhoṱhe nga iṅwe nḓila hana mafhungo e a vha hone hu tshi bvisiwa isiraele a tshi khou isiwa kanana a dzhenisiwa kha vhuawelo tsha tovha tshifanyiso kana murunzi wa zwine zwa ḓo ita mini zwa ḓovha thumba ye ya vha i hone yo fhaṱisiwa vhala mosisi na vhaisiraele sogani ya tovha thumba tshifanyiso ya thumba i ḓaho ine vhathu vhoṱhe vho ita mini vho lindela yone haleluya kha ḓo vhala kha kha kha thu ya vha korenta kha mphe two minutes ndi fhedze ndi dzule fhasi a si pende ṱusa muḓagasi muyeno wa mudzimu
ya ri vakorinta chapter five kha yo 5 verse 1 Mm. ya ri vese i ṱali u tshi bva
ya two thiri eh, ya two iri mm. na ndo vhala ya one ngauri ri a zwi ḓivha zwa uri arali nnḓu yashu ya fhano shangoni zwino musi paulo o no funza tshiṅwe tshipiḓa tsha thumba vha pfa uri mini ngauri ri a zwi ḓivha zwa uri musi yeyi thumba ine ra vha khayo ngeno shangoni ine ita mini i tshi ḓo thuthiwa ndo amba kha thumba yo ita mini ya u ranga ye Mudzimu wa fhaṱisa nnyi? Mosisi Sogai. Zwino ya vhuvhili khei, ine ya khou ambiwa nga nnyi? Nga Paulo o no vhudzwa tshiphiri nga Mudzimu uri vhathu vho dzula thumbani zwino dza tshifhinganyana, hedzi dzine vhone vha vha khadzo zwino. Heiḽa yo ambiwa nga Jesu a tshi amba zwa uri, Hei nduvhelo ni nga i kwasha, mara nṋe ndi ḓo ita mini? Ndi ḓo i fhaṱa nga maḓuvha mararu phanḓa ha Mudzimu wa ra i ṱaḓulu. Hu tshi khou bvisiwa zwa zwa thempurala uri hu pangiwe zwa mini? Zwa permanent. Haleluya! Zwino vese iri kha, kha vhale, kha vhale hoyo o no imesa. kha vhana ine ya nga thumba Mm. i tshi thuthiwa Eh, ri a zwi ḓivha zwa uri mini ri ri na tshifhaṱo tshi pfaho tshi mudzimu bvaho gai mudzimuni hoyo wa tshi amba tshifhaṱo tsha hone hezwi ya tshi amba nga thumba ine ya khou ita mini ya khoḓa vhukuni ya mini ya nzumbulo phanḓa ha mudzimu ine vhathu vhoṱhe havha kana dzithumba hedzi vho dzula kha dzi thumba dza zwino vho dzula vho sedza yone zwino vhuṱambo ha misasa vhu itiwa nga vhathu vha dzula dzi thumbani vho no ḓivha vhuṱunga vhuthumbani hezwi paulo a tshi amba u amba mbuḓa uri ngauri ri kha heyi thumba heyi ri ita ri tshi fhiyameliwa ngauri thumbani ni fhethu ha u fhiyameliwa phanḓa ha mudzimu a ri ṱaḓulele thumbani hu ya lemela mara fhungo dzine ḽa funza tsali ḽa uri hu kha ḓivha na iṅwe thumba ya vhathu vha ita mini vha lindela yone haleluya zwi amba uri sa zwe ambisa zwone vhuṱambo ha thumba vhu ita mini a vhu thukhunyale u vhuya swika vhathu vha tshi ṱoḓa mini vha tshi ḓo dzhenisiwa kha thumba ita mini ya u fhedzisela ndo amba dzoṱhe musi one two three zwone amen

na roho mzimu awe na watu Eh, peleka nyarufuke hapa ka kachitibeshisha mishasha ngauri zwezwi ndi hapa vhavha na vha tshi khou funza ndo vha ndi khou elekanya hafha khanṋe uri a huna muthu mm, o to bebeliwaho dzhele nga nnḓa ha musi arali muya wavho to fariwa Yeah. zwino hezwi arali wa fariwa wa ya dzhele eh, wo gwevhiwa nga nnḓa ha musi arali wo gwevheliwa life life sentence u ya sika hangeini wa bandidela tshigwevho tshau Yeah. wa vhofhololiwa zwino ngauri ra khou pfa hafha fhethu eh, nga vhanna vhe vha tshila vha kha mishasha and then eh, hezwi mishasha i tshi fhela eh, hu ya vha na mbofholowo vho ifa na mbofholowo tshi funziwa zwino munna o fariwa wa ri dzhele tshifhinga tshawe tsha swika u ya vhofhololiwa upfhi tshimbila i humele hau he wa bebeliwa hone ngauri havhaḽa vhanna vho korakulula muthu vha ri ro shuma zwino ro zwipfa zwi amba ndi zwe a vha vhana vha khou shuma zwone kha riṋe zwino mushumo wavho wo fhela ro bva discharge kana ro ro vho tenda uri litshedza havha vhanna ri tea u vhuya kha dakalo ḽine ra vha khaḽo ḽine ra ḓo lifhiwa nga mukalaha vho mpha khamisi zwi amba uri ndi tshipiḓa tsho takala hetshi tshine ra khou tea u dzhena khatsho mulalo wa mudzimu wavhela zwino mukalaha hafhanoni vho mpha kai um vha na tshifhinga tsho eḓanaho tshine nṋe muṋe ndi khou tshi ṱalukanya hafha kha nṋe tshine vha ḓo tshi shuma ngauri ndi tshifhinga ndi tshipiḓa tsho tsho takala hafha zwi amba uri vha ḓo fara itshi tshipiḓa zwavhuḓi nga vhuriba tshiṱuku u bva hone ra dzhena kha dakalo ngauri hu na zwiṅwe zwipiḓa zwivhili zwo salelaho murahu and then tshiṅwe tshi na vho mj tshiṅwe tshi na mukala vho matshele zwino ri tshi bva hafho hafho kha u takala ri ḓo tea u ḽidiwa and then ra dzhena kha hezwo ra kona u vhuyela kha zwiṅwe zwino zwi amba uri mukala kha ri vha takuse hafha vhanna vhashu nga ngosha ri tshi khou ḓifala then vha vha ḓe vha ri fhe tshipiḓa itshi tsha tsha u takala ah, nga ri nga vutshilo hashu

ndo ri arali u kha ḓaka uri tshiṅwe tshifhinga u nga balelwa um na u ṱalutshedza zwithu zwo teaho u zwi ṱalutshedza zwi tshi bva kha uri mbilu i vha yo takalesa nga hetshiḽa tshifhinga tsha kale tsha musi hu tshi kha ḓi limiwa nga dziphulu hu tshi limiwa maḓaka ro vha ri tshi ri

zwi tshi sumbedza zwo dzi khou zanyuka u khou tshaela wo thanyisa um ipfhi u sumbedza uri um u muṱhanga o thanyaho zwino ndi zwone zwine um musi hezwi ndo dzula hafhaḽani ndo thetshelesa zwino kho zwe zwa vha zwi tshi sumbedzisiwa um nga vhaṱhanganai na nṋe nda zwi pfa uri hai zwi amba uri um zwo ita dzi khou lima ro gudisa zwino zwino zwino ita zwino ndi zwone zwine musi hezwi u tshi vho ḓa hafha u- na musi u tshi swika u tshi ri kha ḓo ri ini ndi fare dzembe vha vha vha tshi khou tou ṱongisela vhaṅwe vha kalaha hezwi iwe u tshi khou- u tshi khou tshaela um dzi tshi nga dzi khou zanuka vha ri hai abe thi tshena ma- magwendo o- o- o- ono ono a- a tsha tshimbilisa zwo ndi zwone zwine musi hezwi um ri tshi ri ri khou um ita zwa mudzimu kana zwi- ri khou ita zwe jehova mudzimu a ri laedza zwone ri kha tshipiḓa tsha dakalo zwo ambiwaho nga vhaṱhangana vha tshi dodombedzela vha tshi vhala maṅwalo a u sumbedzisa uri hoyu ndi ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili ndi ṅwedzi wa madakalo nda pfa vho vhala bugu dzoṱhe zwino nṋe ndi ya dovha nda vhala vho vha ya bugu dzoṱhe vho vhakhana Yeah. ende vho- vho dzi vhala nga nḓila ya vhuronwane yavhuḓi i no khou takadza zwino ngauri ri khou tou ita mulayo ri ḓo tou vhala a thi nga ḓo ṱalutshedza zwinzhi a vhoṱhe anga vhono vhono amba nga maanḓa ri ḓo tou ita tshipiḓa tsha dakalo tshine tsha sumbedza uri riṋe ro ḓo ḓo takala Eh, ri tshi pfa zwine maṅwalo a amba uri hezwi ro ḓo ḓo takala ri takala na vhafhio nahone ri tshi khou takalela mini kosho eh, mulovha ndo vha ndo pfa eh, vhaṅwe vhakegulu vhaṅwe vhakegulu vhakegulu havhaḽa vha hangei madingo vha tshi sumbedzisa uri Kha hovhu vhuṱambo ho rali ndi kale vha sa thuga vha tshi ḓa kha vhuṅwe vhuṱambo mara kha hovhu zwa zwi tshi konḓa uri eh, vha swike mara ṋamusi ngauri nga hovhu vho swika vho vhofholoiwa sa zwe vhaṱhannga vha dzi vhalisa zwone bugu vho vhofholoiwa zwino hu khou ṱoḓa itiwa tshipiḓa tsha dakalo tsha uri ri takale ngauri ho pfhi ndi vhuṱambo ha dakalo ndi zwone zwine um havha vhaṱhangana hezwi i tshi vho vhaliwa vha pfha hu tshi pfhi i tshi vhaliwa havhaḽa vhathu vhe vha ri um kha ri vhalele mulayo we jehova mudzimu wa ri a dzula a tshi ri vhalela wone ene a si tsha u vhala vha ri vha tshilila vha fhumudziwa hapfhi a ri ngo ḓa u ḓo lila roro ho pfi ri takale ndi vhuṱambo ha dakalo ha madakalo ndi zwone zwine um ra kho tea u zwi ita u itela uri zwithu zwi kone u tshimbilisa zwone ndi khou humbela um vho faraho dzibugu vhane vha vha khou ṱoḓa u vhala zwine nda ḓo vha vhudza zwone ndo vha ndi tshi khou tama uri ri vhale heiḽani ya nehemiya nehemia 8 kha ri thome kha wana musi hezwi ro i vhala i ḓo ri vhudza zwoṱhe ra ko muṅwe a fare um bugu ya johana ya seven ri ḓo i thoma kha wana ndi ḓo mudza zwo ri ri swika gai musi zwezwi a tshi khou i vhala a thi khou nyanga u ṱalutshedza zwinzhi ndi khou ṱoḓa uri ri ite mafhungo a dakalo ḽe ra ḓela ḽone nga hoyu ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili he a pfi ri ḓe hezwo hu tshi pfi ri uraru nga ṅwaha hu khou itelwa u pfi nga hou ri vhe na dakalo ḽihulu zwino ndi zwone zwine um zwe ra ḓela zwone ri khou ri um sa izwo mafhungo vho a pfha o funziwa ndi zwone zwine ra khou ṱoḓa zwi tshi itiwa hezwi ri tshi ri kha u funziwe vhathu vha zwi ḓivhe ri khou nyaga hu tshi funziwa nga heyi nḓila ye ya funziwa ngayo uri muṅwe na muṅwe a zwi ḓivhe zwa uri arali ndi singo ya kha hovhu vhuṱambo ndi na mulandu we jehova mudzimu a ri riṋe ri vhe ri ḓe vhuṱamboni luraru nga ṅwaha hu tshi vhudziwa mushe kha ri thoma 8 vesi 1 nehemiya hu tshi fuwa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili wa misi vhaisiraele vho no dzula miḓini yavho vhathu vhoṱhe vha kuvhangana hu si- hu si sale muthu vha ḓa mudavhini u re khoroni ya mu ya muḓi vha humbela esera mfunzi wa maṅwalo vha ri a ḓise bugu ya mulayo wa mushe we yehova a mu ṋea wa- a u ṋea vhaisiraele Tshifhe- tshifhe esera a mbo ḓisa mulayo henefho tshivhidzoni tsha vhanna na vhasadzi na vhoṱhe vhe vha kona u thetshelesa ḽo vha ḽi ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili henefho mudavhini u re khoroni ya muḓi o vhalela vhanna na vhasadzi na vhe vha kona u thetshelesa vhoṱhe vhathu vha thetshelesa zwine bugu ya mulayo ya amba mufunzi a sera o vha o ima kha ḓingo ḽa dzithanda ḽe ḽa fhaṱela wonoyo mushumo nga thungo ya tshanḓa tshawe tsha u ḽa ho vha ho ima Mathiya na Sema na Anaya na Uriya na Hilikiya na Masea nga thungo ya tshanḓa tsha monde ho vha o ima ho ima Phedaya na Misaele na Malakiya na Hasumu na Hasibadana Na Sakaria na Meselamu. Esera a mbo vula iyo bugu vhathu vhoṱhe vha tshi zwi vhona ngauri o vha o ima ṱaḓulu a tshi vula tshi- a tshi vula tshivhidzo tshoṱhe tsha ima nga milenzhe esera a mbo khoḓa yehova mudzimu muhulu vhathu vhoṱhe vha bvumela vha ri ameni ameni vho vho imisa zwanḓa zwavho, vha mbolosha Yehova, zwifhaṱuwo zwavho zwo lavhelesa fhasi. Yeshua na Bani na Serebia na ya, Yamini na Akubu na Sabatai na Hodia na Ma, Masea na Kilita na Azaria na Yonadaba na Hanani na Pelea vha mbo talu- vha mbo ṱalutshedza vhathu mulayo vhathu vha tshe- vha tshe vha tshe vho ima henefho vha vhala yeneyo bugu ya milayo wa mudzimu vha tshi tou sielisana dzindima vha ṱalutshedza ha pfala zwo ha pfala zwo vhaliwaho ambo amba ne- nehemiya we a vha e mukoma na tshifhe ezera mufunzi wa maṅwalo na vhalevi vha- vha u funza vhathu vha amba na vhathu vhoṱhe vha ri namusi ndi ḓuvha ḽe ḽa khethelwa yehova mudzimu waṋu ni songo ṱungufhala ni songo lila ngauri vhathu ngauri vhathu vha tshi pfa zwine mulayo wa amba vho ranga u lila a dovha a amba a ri tshimbilani ni yo ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi ni nwe zwa u ḓifha ni ṅwatele na vha songo bikelwa ngauri u takalela, u takalela yehova ndi one maanḓa aṋu vhalevi vha mbo fumu- vha mbo fhumudza vhathu vhoṱhe vha ri fhumulani ndi ḓuvha ḽikhethwa ni songo ṱungufhala vhathu vhoṱhe vha mboya u ḽa na u nwa vha ṅwatela vhashai vha ita vhuṱambo vhuhulu ngauri vho vha vho pfa mafhungo e vha e vha vhudzwa nga ḓuvha ḽa ḽa vhuvhili ho kuvhangana vhahulwane vha lushaka lwoṱhe na vhotshifhe na vhalevi ha vha ḓa ha esera mufunzi wa maṅwalo uri a vha funze zwine mulayo wa amba vha wana kha vha wana mulayoni ho ṅwaliwa zwa yehova a laya nga mushe a ri nga vhuṱambo ha ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili wa vhaisiraele vha dzule dzithumbani dza mishasha vha ri u pfa zwenezwo vha isa fhungo ḽa huwelelwa miḓini yoṱhe yavho na muḓini wa yerusalema ha pfi gonyani dzithavhani ni yo rema maṱari a miṱwari ya hayani na ya ḓaka na, na muthavha na mutshevho na miri yoṱhe ya maṱari manzhi ri fhaṱe thumba dza mishasha ri tevhedze maṅwalo vhathu vhambo vhambo bva vha vhuya na eneo maṱari vha fhaṱa dzithumba kha ṱhanga dza nnḓu dzavho na miṱani ya, ya nnḓu ya, ya mudzimu na henefho mudavhini wa khoroni ya, ya muḓi na mudavhini wa khoroni ya efuraimi tshivhidzo tshoṱhe na vhoṱhe vha bva vhuthubya vha fhaṱa dzene- dzenedzo thumba ngauri tshe yoshuwa murwa wa nunu a ita vhuṱambo ha u ralo na vhaisiraele O- a vho ngo tsha dovha vha vhu- vha- vha vhu ita lambo vha dakalo fulu na bugu ya mulayo wa Mudzimu yo ṱwa i tshi vhaliwa vho ranga nga ḓuvha ḽa u ranga vha fhedza nga nga ḽa u vuledza vho fhedza maḓuvha maṱanu na mavhili vhe kha vhuṱambo ḽa vhuṱanu na- na vhuraru ḽa vha ḽa tshivhidzo vha tshi tevhedza maitele mulalo kha u ṱangane na vhathu vho zwi pfa zwiḽa zwe zwa vha zwi tshi khou ṱalutshedzaho nga vhaṱangana ri munangoni wa ndukhethwa mudavhini wa ndu- wa munangoni mudavhini wa wa munangoni wa ndukhethwa ro ro fhaṱa mushasha zwino nda ndi tshi khou tama uri eh heiḽa mishasha kana he- haḽa maṱari vhe vha pfhi kha vha ṱuwe vho a rema vha vhuye vha ḓe vha ita mishasha vha ye vho a dzhia ri tshi vhala heyi bugu ya johana i vha vhe vho a dzhia ro phakheliwa ri tshi fhedza i ri ḓo kona u ita zwa madakalo sa zwe zwa ambisiwa zwone sa zwe mulayo wa amba ri khou tevhedza mulayo we a pfhi ri u ite nezwo ndo takalela fhungo ḽine ḽa ri hezwi ni tshi ḽa hezwi ni tshi vho vhaleliwa mulayo ho pfhi kha vha fhumule vha ṱuwe hezwi vho no vhaleliwa mulayo vha kone u ṱuwa vha ḽe vhanwe zwi amba uri ndi ngazwo ro zwi ita u bva tshelege heyi ya thoma ri tshi khou ḓa hafha hezwi vhone ngori ndi vha kule vho kona u ḓa mulovha u swika ṋamusi vha hone riṋe riṋe ra vha hafha u thoma tshelege ya thoma u bva kha sa vhathu yo fhiraho ro vha ri hanefha madekwana maṅwe na maṅwe ri tshi khou ita zwezwi zwino ndi zwone zwine musi hezwi jehova a tshi ri kha ri ite vhuṱambo ha mishasha hu pfhi ndi vhuṱambo ha dakalo ḽine hu songo vha na ane a lila kha hu vhe na na zwine ra ita ri vhe na zwine ra ḽa